Kan hruaitu ten hun tha tak mai min pe a, ka lawm hle mai a, AYF a advisor ah te min han hmang a, hun min pe ve leh thin a, a lawmawm ka ti khawp mai, kan nau te tan a, kan lo vei ang te sawi chhuahna hun te kan nei thin hi a lawmawm ka ti tak zet zet a ni, thu tam tak. Ka rawn sawi anga mahse ka sawi thui lo vanga point tam tak a ni anga i tawi te te in rawn sawi ka tum dawn a ni. Keimah principle a ni heng ka rawn ziah chhuah ho hi. Bul tan nan chuanin thalai kal khawm kan ni a, kan hriat ngai kan sawi ngai bawk. I that lai hun chen la, i vang lai hian i siamtu hre reng rawh. ti bawk kha ni sela, Vanglaia siamtu hriat hi a van pawimawh tak em? That lai hun duh tawka chen hi a van pawimawh tak em tirawh u. Amaherawhchu, mi tam tak chuan an chen a, eng nge an chungah lo thleng chen nia an inhriat a hun an hman a, an dam chhung hun an hman a, a tawpa an chunga thleng thin chu kan hria a ni. Fapa tlanbo kha chu a tlanbo a, a haw leh a ni ti rawh u. Amaherawh chu thalai tlanbo te hi, Pathian laka ta tlanbo te hi tunlai khawvelah chuan hawna hun tha nei tawh lova mual liam an van tam tak em ti rawh u. Chuvang chuan Fapa tlanbo ang khan hun tha kan nei ve reng lo a ni tih hi in hre nawn leng u. Engatinge kan tih chuan khawvel sualna hi a sang tawh lutuk, Zu te damdawi te thih thut thut theihna a thut lem loh pawhin mi te chhe riai rea riai riai a chawp leh chi lamin ti hlum thei hi a tam tawh lutuk a ni. Chuvang chuanin fa patlan bo anga kir leh te kan lo tum ang tih ka hlau thin a ni. Chuvang chuanin kir leh ngai lo turin bo loh hi a pawimawh a ni tih kha kan rawn sawi nawn leh duh a ni. Point sawmhnih pahnih. Ka rawn sawi dawn a, mahse a rei lo ang. Nupui pasal zawn, nupui pasal zawn chungchang atangin kan tan ang. Awle, pakhatna, i neih duh loh tur ngaizawng suh, i hma lam hun i hre si lo. Ka kawp ve mai mai anga, nupui pasalah pawh ka duh chuang lo, pasal atan ka duh chuang lo, nupui atan ka duh chuang lo, mahse, kan kawp ve hrim hrim ange, ngaihzawng nei loh ai chuan. tih kha a chi lo a nih chu. A chhan chu mihring hi inngainat tawh chuan tum aia thui thlen a awl, nupui atan a duh leh thut pawh awl, kan ngaihzawn miah hma a kan duh loh tur, nupui atan a kan duh loh tur, pasal atan a kan duh loh tur kha lo inngainat a, hmangaihna a pian tawh chuan inngaidam a awl a, Chu chu pawi tak thlen thei a ni. Nupui pasal nei fuh lo chu an dam chhung a rei lo duh. Kawng hrang hrangin ka sawi thui lo vang. Hmalam hun kan hriat lo avangin inngaihzawn lai atangin ngaihzawng tur atangin kan zawn fuh a ngai ni. Pahnihna, mi tha leh fel an awm rih loh chuan ngaihzawng neih rih loh mai a tha. Nghah peih a ngai a ni. Nghah peih lutuk avanga nghah tluan erawh chu hlauhawm ve thawp a. Amaherawh chu, amaherawh chu, mi tha an awm rih loh chuanin nghah peih a neih rih loh kha ngam a ngai a ni. Fawm ve tawp kha a tha lo a ni. Pathumna, hmeichhe tan bialpa intipa deuh neih tum suh. In inneih hunah a intihpahna hmanrua i ni palh ange. Mi tlar bik maw? Awmzia kan hria tiraw? Pa sin awh ka star lutuk kan ti anga, min lo duh ve anga kan han innei ta anga maw? Kan thum pawp pawp ang tih hlauh awm a ni. Chuvang chuan pa pa hrak kher lem lo pawh mipa nun pangngai a nung an nih chuanin, Ngaihzawngah pasala neih hreh loh tur a ni. Intipa deuh, mi kutthlak ching deuh te hi kan nei ang tih hlauhawm. Palina, mipa tan, bialnu hmeltha leh zei deuh kher neih tum suh, in inneih hnuah pawh mipa dang bulah a la zei reng zel ang tih a hlauhawm. Zei deuh mai hi kan nei anga mi han lem dan vel te kha a hre lutuk ang a. Kan inneih hnuah pawh kan zin san ngam lo anga, hna kan thawh san ngam lo anga, kan zin san leh ngaih tha lo reng rengin kan awm anga, hnathawka chhuah leh kan ngaih a tha lo anga maw thik tur hi kan nei reng ang tih a hlauhawm. Chuvangin Pathian rawn kan bualpui theih tur chu zei lo deuh hlek pawh ni se ngaihdam maw hriatthiam keini pawh engmah kan ni chuang bik lo chuvang chuanin inngaidam tawn a ngai nih chu kohhran kaihhnawih kan sawi ang. A number kha indawt chho zel in ka rawn sawi anga, Pangana, Kohhran hi do suh? Mihring i do khan Kohhran i do a ni. Seventh Day Adventist hi i va do ngawt lo vang. A chhunga i awm avangin a pawn a awmte chuan an do thin. Engtinge Kohhran hi kan lo do thin? A chhunga awm kan Kohhranpui, kan rawngbawlpuite, Kan ngeih lo va, inkhawm duh loh phah nan te, inkhawm tlem phah nan te, hnatlan that duh loh nan te, inkhawm pui kal that duh loh nan te a kan hman hian Kohhran kan do a ni. A hranin Kohhran hi in do dawn lo. Chuvang chuan kan hma hunah hian eng nge nupui pasal kan nei anga thleng dawn kan hre lo, Kohhranah a ban te kan ni anga chuvang chuanin Kohhran Do dan chu mihring, do kohhran rawngbâwl puite do hi a ni tih kan hriat reng a pawimawh a ni. Parukna, I inthlâh dah vângin kohhran dem suh. Pastor leh Evangelist-te bâk full time a thawk tûmah an awm lo. I rawngbâwl puite, Pastor leh Evangelist ni lote kha chu an hman reng bîk lo a, an thiam bîk hek lo. Mi chak lo ve te te an inkhawm that deuh bik vanga an hreh chung chunga nihna bel luih an nih kha. Tiraw, nihna chuh hi kan kan hre tlem khawpang kan Kohhranah chuanin Kohhran lianah chuan kan hriat thin hi upan campaign te an tih thin hi. Chuvang chuan kan han inthlah da, kan inkhawm tha duh lo a, zu leh damdawi engemaw engemaw kan tlan a, pawn lam thiante kan kawm nasa lutuk a, tah chuan min tlawh tha duh lo, kan upa ten min tlawh tha duh lo, Pastor te Evangelist ten kan ti leh a, tumah dem suh u, in chak lohna nakinah chu chu in la tawng mai thei, nangma thiam lo a ni tih in hrial a, Tawngtai pui tur erawh chuan sawm rawh u, leng tur pawn sawm rawh u, an theih loh erawh chuan dem suh u, a bul tanna chu nangmah a ni, a tawpna pawh nangmah a ni, chu chu pawimawh a ni. Kan rawngbâwl puite kha an inkhawm ṭha a, an inkhawm ngun deuh a, Kohhran ten e, ni hi thlang ang u, a regular emawih an tia, a hreh chung chungin an thlang ve bawk a ni, ti rawh u. Keini pawh kan ni mek tunah hian ti rawh u. Chuvang chuan, Khatiang mite dema min tlawh tha lo e, mai min khai nung thiam lo va tih kha kan tih lo tawp tur a ni. Pasarihna inkhawmte hi an fel bik chuang lo ti ti suh. Inkhawmte hi an fel bik chuang lo ti ti suh. Thu dik hi sawi sawi a ngai lo. Inkhawm bikte hi an fel chuang lo, an fel bik chuang lo tih hi thu dik a ni. Chu chu sawi sawi a ngai lo a chuvang chuan sawi sawi suh mak kan ti ang chu lai chu. Mahse nang ai chuan fel lo rau rauha fel an hnaih deuh zawk engvangin a chhan chu an fel theihna tur Isua chanchin an ngaithla an ngaithla tam zawk alawm nang ai chuan. Biakin an kal tam chuan, Nang aia fel lo kha Isua chanchin a ngaihthlak tam chuan fel a hnaih zawk. Chuvang chuanin, an fel bik chuang lo tih hi a dik sawi sawi a ngai lo. Mahse nang ai chuan fel an hnaih zawk. Nakinah chu chu kan dinhmun a ni thei a ni. Pariatna. Kohhranah hian member te inkarah harsatna a awm fo a, a tipun luntu ni lovin a ṭhelhtu nih tum zel rawh. Engpawh thleng se, theihtawpa inhmang zingah tel zawk zel ang che. A awm ṭhin a ni hetiang hi, khawiah pawh ni ang. Chutah chuan a vuipuitu nih ai chuanin ngaihthlak a rul a tul chuan ngaihthlak tho tur vuipui loh tur a ni, sawipunlun pui loh tur a ni. Ngaithlatu erawh chu ni la, A dam zawngin sawipui thung ang che. Tichuanin an ti tha duh chuang lo a nih chuan Kohhranah han a ti tau zawnga thil an la zel a, an inkhawm tha duh lo, thil an ti tha duh lo nih chuanin nang chu in hmang tha la, a ti tha duh lam kha i va zawm ta anga an ngai dawn a nih pawhin pawi ti suh. Kohhrana a ti tha lama a hranpa va tel ni loin Kohhranah in hmang tha zel rawh nang chu, chu chu thalaitena kan hma bak kan tih tur chu a ni. Pakuana, Kohhran hi company emaw sorkar emaw tlawm ngai pawl emaw a ni lo va, Krista taksa a nih vangin finna leh remhriatna hmanga na taka chet tumna tur hmun a ni lo va. Hun kan pek tam theih loh phei chuan keini aia pe tam thei, mi fing lo zawka kan ngaihte kutah dah mai a tha zawk fo. Fing viau niin kan inhre mai thei. Kohhran hruaitu, Pastor te hial pawh an ni mai thei, Evangelist te pawh an ni mai thei. An rorel dan te fing tawk lo niin kan hre mai thei. Amaherawh chu an kut a dah a ngam a ngai. Keini kha a kul a taiah kan inhmang hman chuang a nih si loh chuan a inhmang hman tena an finna ang ang a an tih a kha kan pawm thiam a ngai. Va sawi sel chuan midangin kha mite kha hruaitu te kha an hmu tling lo ve leh a. Tichuanin, anni an inkiltawia an sawisel bawk a thenkhatin, Enge a thlen chu chuan? kan tih chuan, anni khan Kohhran hruai tu nih te kha an hreh a. Heta a sawiseltu bul ber a finga kha a inhmang tha tak tak, hman chuang si lo a, a peih chuang bawk si lova, Kohhran a chak lo phah thin. Chuvang chuanin kan finna hmanga kohhran hruaitute sawisela an an dik tawk lo mai thei, an thiam tawk lo mai thei. Mahse, khami sawisel khanin kohhran a tichak ngai lo va ni tih hi kan hriat reng a pawimawh a ni. Eizawnna kawngah kan lut leh ang. Sawmna, A hlawh a tam loh vangin hna thawh loh ngawt tum suh, thawh loh ai chuan a la hlawk tho tho. Cheng sangthum sangle hlawhna tur pawh ni se, ina awm emaw thiante nena len mai maia chuan a la hlawk zawk tho tho. Chuvang chuanin thawk hreh suh. Sawm pakhatna, i kum a la tam hma chuan hna tam ber hi inzirnaah ngai rawh. Zir man chawi, zir man chawi lovin hlawh nei zawkin an zirtirah che ngai rawh. Maw Sangthum Sangli, hlawh pawh kha ni se, sum dawnna line i zirna tur te, eng hna emaw thiam tura i inzirna ah ngai la, an hnuaiah i zir a hlawh an la pe zawk ah che ngai la, tichuan Nakinah chu thiamna hmang chuan kut them thiamna a nih emaw, thluak lama eng emaw, mite va dawr thiamna emaw i lo nei anga, nangman eizawnna kawng i zawhna tur inhawnna a la ni thei a ni. Chuan pahnihna, Professional rawh, sap tawngin ka rawn dah, kan hrethiam vek ang tirh u, Professional rawh, mi chhawr tur zawng tam tak an awm thin, mahse, Mizote hi kan Professional lo em em, khawtlang leh kohhran leh chhungkuaah chhuah neuh neuhna tur kan ngah si a, tin keimahni kan inthlah dah hrim hrim nawm chian hi nuam kan ti lutuk a, chuvang chuanin chhawr tur hrelo hi mi an tam lutuk fel tak tak chhawr tur hrelo hi, entir nan, Hnathawhna hmuna ih hnathawhna hmuna mahni eizawnna hmuna dawr nghak an nih emaw, office a thawk an nih emaw, mimal hnuai inhlawh an nih emaw, heti zawnga phone an ken fo hi chuanin an professional lo a ni. An hnathawh sak te tan an thawh hlawk lo ang tih a rin theih. Eng nge mipate kha hetia phone ken hi a awmzia? Games, draw. Chuvangin hnathawhna hmuna tizawnga phone lek fo hi chu professional lo hnuai hnuaia thawk atana mina an duh lo an hnawl fo te an ni. Awle, Paula i telna ah sawn pathumna mahni thu duh lutuk suh Paul boruak a ti chhe thin. Hei hi Paul boruak ti chhe tu tam ber a ni. Sawn palina committee mawng ti pawp tu ni suh hruaituten an puan hun nghahna chi a tam. Committee thurel. Lo ti put zung zung mai an awm thin. Chuvang chuanin kha kha committee mawng pawp an ti thin. Chutiang chu nih loh tum tur a ni. Tin, i sawipawi lo chi pawh hruaituten an rawn puan hun nghah ngai chi a awm ve a ni. Khang te kha nghak ila. Amaherawh chu sawi chhuah nghal ve mai chi pawi lo awm ve tho khang kha chu thu hranah dah ang u. Sawmpangana, committee khar tawh hnuah inthu pass sawi sel zui suh. An chhuak a, pahnih pathum vel phun ruk ser ser chuanin a fuh tawh lo thin a ni. Chuvang chuanin committee in thu pass chuan ka duh loh lamah pass mahse kan pass a nia theih tawpin chutiang chuan ka thawk ang titu kha kan ni ngai ni. Chhungkuaah sawm parukna in inchhungah i awm loh vangin thil a buai phah em tih in chik rawh. Kan awm loh pawha a buai miah loh chuan mi tangkai lo kan ni a, a zahthlak tih hriat tur. Kan han zin bo a, lehkha kan zir bo emaw eng emaw ni ta se, kan inchhungkur kha a buai phah miah lo a nih chuan mi tangkai lo kan ni kan inchhung a, enge ka tih ve thin inchhungah hian chu chu kan inchih ka ngai ni. Ka awm loh pawha a kal dan ngai a, a kal pat theih chuanin kan tih tur kan ti tawk lo a ni. Sawm pasarihna, i thiante bula i hlim thin ang khan inchhungah pawh hlim thin rawh. Thiante bulah ri har har reng mai, ri huah huah reng mai, inchhungkhurah chuan tawng thei ta lo mi tih tura ngawi reng te hi kan awm thin. Inchhungkhurah chhungte ti hlimtu ni tum ve rawh, thiante bula kan hlim ang bawk khan kan hlim ve ngai ni. Sawmpariatna, I nu leh i pa te upgrade ni tum rawh. Upgrade chu eng nge? A sang zawk, a tha zawk a i thlak thleng tih kha a ni. Nu leh pa kan nei theuh, pi leh pu min enkultu te kan nei theuh. An chakna leh an chak lohna, an felna leh an fel tawk lohna kan hre vek. Khang kha mi zingah te a lo lang thin a, keini chuan inzir nan kan hmang ang a, an upgrade nih kan tum tur a ni. Tichuan kan fate khan keimahni upgrade nih an lo tum ve hle ang a, khawvel tha zawk kan siam zel dawn a ni. Mimal nuna a tawpna, Sawmpakuana, tih tur bik i nei a nih loh chuan zingah tho hma suh e, va nuam ve tiraw? Tih tur bik i nei a nih loh chuan zingah tho hma suh, va nuam tak. A chhunzawmna, Chhan tha bik tak a awm a nih loh chuan zingah tho tlai suh, a inzawm chiah. Tho hma lutuk a ngai lo. Dar nga vel a tho khan engei tih ang lehkha zir i nih chuan tho rawh, zir rawh. Zing kar a tho tur a nih chuan tho rawh, thawk rawh. Chutiang a nih lo chuan i tho hma over khan nangmah nang aia tho tlai te dem i awlsam mai mai. Maw? Tih tur neih loh chuan tho hma kher kha tul lohna chin a awm tho. Amaherawh chu, tih chhan tha bik dam loh emaw, eng emaw zana tlaivar emaw, min rei vang emaw a kan tho tlai a nih loh chuan thawh tlai a tul chuang lo. A tawk hi a awm ve. Entir nan sikul kal tan chuan Dariat-a a tlai berah chu ei a ngai. Khami nang hman tur chuan rawngbawltu kan nih chuan Ruk leh chanve atanga dar sariah thaw ngei ngei a ngai. Rawngbawltu tan lo pawh insiam zo hman tur chuan dar sariah tal thaw a ngai. Dar riah te chu ei hman mang lo a, i school kal maw office kal hi an awm a ni, khatiang kha a tha lo. Chuvang chuan mite rual mite ruala inpeih hman tura thawh tur erawh chu a ni. Sawmhnihna, Thil tihkhawmna tur reng renga a tlai pawlah ṭang suh i intizah awm lo a ni. A chung nen khan a inzawm chiah. Tunge nghah ngai zia kan awm em? Kan awm lo ang tiraw? Kan zingah hi chuan satel emaw hnapkhawn emaw te kan awm em? Ka hre lo va, kan lo awm palh thei a. Chuvang chuan thil tihkhawmna tur reng renga nghah ngai bik ziah maw ziah a ni. Zeuh zeuh pawh a tha chuang lo. Vawi hnih khat chu awm mah se ziah ang chi hi chu a ni chu hnga ngai leh ang min tih hi a hlauhawm kan intihzet awm lo a ni. Sawmhnih pakhatna nun hlim neih luih tum rawh. Sahawk hlimna ni lovin mahni chauh pawha hlimna neih luih tum rawh. Khawvelin a pe lui dawn lo che. Hlim luih tum a ngai a ni. Hlim luih tum a ngai. Khawvel hian in a hran pahin hlimna hi min rawn chhawp lui dawn lo. Chuvang chuanin nun hlim hi neih lui a ngai. Thiante nena sahawk vak vak hlimna a ni lo. Mahni pawha hlim veng vengna a ni. A tawpna sawmhnih pahnihna mi huat nei suh nangmah a ei chhia ang che. Eng emaw thu inhmuh loh vangin mite nen in inhnial thin kan inhnial thin ta rawh u. Mahse, huat zui loh tur a ni. Mi huat kan neih chuan keimahni hi min ei chhe thin, kan chhungril a ti nghet thin. Chu chuanin, hlim lohna, hrisel lohna, mi zinga awm hrehawm tihna, thiante zing, hnathawhpuite zing, Kohhran ho zingah awm nuam tih lohna a thlen a, keimah a ni min ti chhe tu a chang thin a ni. Chuvang chuanin tuna kan sawi zawng zawng kawng hrang hranga kan infuihnate kha zawmtu hmang tangkaitu ni theuh turin kan inchah a ni e ka lawm e.